Oh ai ma minu ni khan man hoi nu ni khan zun hnia ka chok pe cho kun hazar khan ma te khan ka sian her re na ka chu ve ngama te zun hni ya oh oh khoi na khei pen nam lo chin na ka hal ngam ko te ka chu chu mo zai mane ro chan bak na mo thomas adu dang adu khau bak lo lo khai nu sung ni khan mo thomas adu ni hi mak ko na thai lo se nu sung ni ma nu sung ni ma ma ti tak oh eh

chanthar tahmi si a dawh tuk hi kan kut hna khe an tahdan aa dawh ngai cu zeizah mi cu nangmah na se maw tinghra in kan pek la tinghra eh mm a tha ngai cu hi cun hi ka hen ro sung bak maw man sung bak mi se pu pu kutta mi se o kutta mi bak kutta tak bak mi ma ca man zeizah das la ma tu hi cho hlai nga sing hlai nga Hlei nga e. Oh oh. Eh, na thil man na fak tuk. Kei cu mo. Phaisa man nei ning lo mo bantuk cho ka chok lo man fak tuk. Ka chok kho lo man fak ba. Oh. Vai vai kana thai ma nu sung te nu kana thai ma. Nu sung e. Oh oh oh. Eh, kan nu ka cha. A peu tuk mi te tap long thong tuk thil na le tu tap na le thong. Ma minu ka cha eh. Chim lang chim hla ta ma minu kong ka cha. Oh eh ma minu ni khan man hoi nu ni khan. zunhnia ka cawk pei caw kan huzar khan mah te khan ka sian na her e na ka chu ve ngama te khan zunhni e o o khoi na khoi phen na ma chim hana nemo ka chim lai dia ka ro nak he sa bak chang e ka chel bak ti lo e tu ni cho phuang chang lo ko ning ka ti mu nangmah he kaan uarnak hi sau tuk cang. Cun mu khi ka thinlung laifang i a par phun bik cu nangmah bak hi na si i zaangfahnak tein khi na ka ruahpiak hau ko lai. Ee, Thomas, nangmah nih ma keimah na ka halh. Nangmah nih na ka sa ngam ko teh. Oe. Thomas, a duh na kan duh kho bak lo lo a ruah na kan ruah piak kho lo na ka hal ngam ko te ka tuk chu mo zeim han i ruah chan bak na mo thomas a duh na kan duh kho bak lo lo a hlan men duk te hoi kom in um than ko se nang la kai cho kan duh kho bak lo Kawi, hana cu ka herh i mu. Kaan duh kho bak lai lo ka ti ko. Lak. A cungah zeitik men ah ruahchannak ngei la ka ti chap rih ah a poi bak ko. Nuan bunga. Nan ma kawi. Na ngaihchia duh hna. Hana khing. Ngakchiat tein tlangleng ṭimi hna kan si. Ka ziar hi een zet tiang a theih duhmi si. Ṭha tein ka si khawhnak bik in kan chimhpiak le kan cohlan khawh le ti a zumhnak le. Biatak ma ko e? Ṭaka. Kan bochan bak ko. Hana. Ka dua ya nizan cu thumai sim ti sim bia sin le. Ai, ka or khamok lo thomas. Ka dua Mi tluk aa za vemi, aa stal bak vemi, fel zong fel bak an si. Na hmailei ca zongah zeihmanh phan ding um lo, matluk a tling ko mi pa na ti na ti cu ka lo na palh bak si. Kan i komhnak a sau tuk i masaha uar ding zong khe ka ruat lo thomas u a ruah zong ka ruah piak kho bak lo. Uar ca chim hlah thomas u. Ka dua mi maw? Nu sung khan a thei ma? Nu sung eh? Oh. Khanu peu la chim khawh la thil duh la thei a thei a. Mm. Khanu sung nih khan maw Thomas a duh ning hi a mak ko don a thei lo se. Nu sung nih ma? Oh. Voi khat kena ton han a kong hi voi hnih chim ta lo cun maw a ka tho lo. A duh tu ke ama ama ti ni chim khi la thei thiam ma nu gun ti khi cha na tek ve maw. Hi ṭha tein khi na manna ka chimh piak hau a ka ti i khua hi ka ruat ngai i tak ngai ti lo cun Thomas cu paza bak si maw mah tikah nang zong hi zoh ve hmanh na za bak hi cu maw mah i nu sung hna he khin aa van co lai ding ka ruah bak hin ka zaang hram tuk i nangmah bak he ka sian herh tuk i ka da nangmah bak nih khin a bia na leh tikah han ṭha te bak in a phi na pek ding bak si te khan zung ka hmuh ni si ka da.

Oh, hello, Thomas. Oh, thu nizan kha khe khe ka lung fim pa lo le zem duk khe ka khe ka lung rang tuk in bia ka chim sual mi tam tuk e nizan ka chim mi pawl kha na lung tak te rak i thla mo kan ci ko mi lawng te se kan uar tak ko